Anɔpa biara sɛ ɔne dɛm nso so no, ɔde bɛka yɛn. Anɔpa yi, yɛasɛ yɛahyia wɔ adagum biribi ase. Yɛn mu ankasa abu yɛn kwasi atakora, na yɛne no rekyɛ Nyame asɛm. Yɛkɔ so de aseda ma ahwɛfoɔ so so ne atiefoɔ wɔ mo nkuranhyɛ a mode hyɛ yɛn ne mo mpaeɛ so a mobɔ de taa dwumadi yi akyi. Yɛ kan sɛ Awurade nhyira mo. Ɛnɛ dɛn nso so nyame obi bi de ma yɛn. Na siesie ne nsɛm sonko a pɛ sɛ ɛne anuanom nyinaa bɔ mu kyɛ. Enti bɔ mmɔden ara sɛ wo nua bi a wɔbɛn woɔ no n'adwene si so. na deɛ ɔbɛtumi aka ɔsoro mmɛn wo wɔ berɛ a yɛde dwe Nyame asɛm yi ho, na ɛberɛ a ɛte sei mu yɛtumi de ahyɛ yɛn ho nkura na yɛde apagya yɛn gyidie soso. Anɔpa yi, nsɛm a ɛpɛ sɛ yɛsoso ho yɛ borɔfo kasa mmienu. Borɔfo kasa mmienu a ɛpɛ sɛ yɛsoso ho na yɛhwɛ nea Twerɛ Kronkron no soso no ka fa ho. Yɛwɔ kasa bi a yɛfrɛ no sɛ condition ana location. Saa kasa mmienu yi ana yɛbɛdi ho nkɔmmɔ. Condition ana location. Sɛ buroni ɛka sɛ condition a, Twi no bɛka sɛ tebea, tebea a nnipa bi kowura mu. Nnipa tumi kowura tebea bi mu. Ɛno na ɛka sɛ nnipa no no no wɔ condition. Ɛna Borɔfo kasa baako ɛka ho a meka ho asɛm no ɛne sɛ location. Location. Location no nso so no, Twi no bɛka no sɛ bea anaasɛ baabi a ade bi wɔ. Na yɛnhwɛ sɛnea Borɔfo no kyerɛkyerɛ saa kasafua mmienu yi mu. Borɔfo no kyerɛ condition no mu sɛ it's a particular state that something or someone is in. It's a, it's a particular state. That something or someone is in it no particular state a nipa koduru mu no no no. Ɛno na ɛkyerɛ bea anaa tebea a nipa no akɔ akɔwura mu. Ebetumi ayɛ good condition ɛna ebetumi ayɛ bad condition. Na sɛnea etie biara no no, either good or bad, ɛnidi to a certain location. Ɛfiri sɛnea location nso ɛkyerɛ mu nie, a place where something special is or where something happens. A place where something special is or where something happens. Baabi a biribi soronko ɛwɔ.

Ha, etono no rekyerɛ bea bi a ade bi wɔ. Na ɛno na anɔpa yi yɛpɛ sɛ yɛdi ho nkɔmmɔ na yɛtwetwe yɛn adwene de si nneɛma bi so. Na yɛhwɛ deɛ Onyankopɔn tumi yɛ wɔ yɛ condition ho ne yɛ location nso so. Praise the Lord. Nti no, yɛmfa no sɛ condition a yɛwɔ mu yi yɛ bad. Ewiase nyinaa di ho adanseɛ. Mmaa, mmarima, nkwadaa, mpanimfoɔ nyinaa di ho adanseɛ sɛ ewiase, yɛn man Ghana, Your we are in bad condition na ɛbere biara no a nipa ɛbɛwura condition bi a ɛyɛ bad no condition no ɛlidi saa nipa no to a certain location ɛdi kyerɛ sɛ tebea bɔne bi a bɛwura mu no wopɛ wo mpɛ wo ɛno ɛbɛkyerɛ baabi a ɛde wɔkɔ akɔdi Hallelujah. Afei sɛ wote m'ase ba. Yɛmfa ne sɛ, yɛmfa ne sɛ, nipa wo te fie ɔhoɔden, wokɔ ba. Wonka bi nhyɛ mu, wobɛsra no pa, afei deɛ wopagya no ayɛ mpagya. Wo na wodwudwoɔ yi. Yadeɛ bi aba bɛka akew. Te yadeɛ no a bɛtaake ɔno no no, ɛno bɛkyerɛ baabi a ɛsɛ sɛ ɔkɔ. Ete sɛ ɛba sɛ yareɛ no taake wo saa, na yɛpɛ first aid bi wɔ fie de ma wo ara na antumi ansɔ ano a, afei no efie no a wɔ no no no wo tenabea ɛsesa. W'ani bɛba ho so so no na woda ayaresabea. Ebi kɔ, kyerɛ sɛ condition a wowura mu no no, ɛno ana a relocate wo. asesa wo tenabea no ahaa. Eti your bad condition ebi te sɛ your apɔmuden. Sɛ wotoɔ na wonnim apɔmuden a, ɛnyɛ. Yɛn ka sɛ ɛyɛ good. Sɛ wonni apɔmuden a ɛnyɛ. Biribi te sɛ financial crisis. Wo sikasɛm nyɛ a, ɛnyɛ. Ɛnyɛ good condition. Sɛ wo sikasɛm nyɛ a. Etumi lidi wo ma akodu bea bi a wonnwene ho sɛ wubedu hɔ no. Ɛtɔ da bi a sɛ ehia hia wo paa ehia yɛ omu colours. Yɛ ohia fitaa paa, hia fitaa paa. Sɛ hia fitaa paa bɛban kyere wo a, woanhwɛ a wobɛyɛ torofoɔ. Woyɛ abɛyɛ torofoɔ. Ɛkafoɔ bɛda a wowɔ hɔ, wo mma se wonni hɔ. Ɛma wo nsɛm yɛ bebrebe na ɛma wo saa yɛ hu foɔ soso. Nyame anyɛ wo adom a wobɛwu wobɛwu kura ansa na berɛ ɛsɛ sɛ nka wowu aduru hɔ no. Ah, eti no sɛ financial crisis ɛ ɛnyɛ ade papa. Biribi te sɛ bonyini yɛ. W'anyini yɛ barrenness. Nyame ayɛ adom w'atumi aware kama w'aware yie. Afei no afe mfie mmienu mfie mmiɛnsa mfie num kɔ mfie du na ɛba ɛma mu a ɛnyɛ condition papa. Nyame anyɛ w'adom a pressure a ɛbɛfiri abusua no mu ɛbɛba wo so no no no. Ɛbɛsesa wo location. Woyɛ Kristoni deɛ, wosuro Nyame deɛ, afei na baabi a ɛnsɛ, ɛmfata na wonenam. Barrenness, ɛyɛ biribi te sɛ aware bɔne. Sɛnea wohu bɛrima yi, sɛdeɛ wohu ɔbaa yi, Abusua, obiaa nni hɔ no ma ɔwale ne tamfo, obiaa wale ne dɔfo. Sɛnea wohu ɔbaa yi kyerɛ sɛ w'ani gye ne ho kama, ɔbaa yi so ani gye bɛɛma yi ho kama. Hwɛ ɔbaa yi ara na wafiri ase a ɔka w'akoma mu nsɛm nyinaa de kyerɛ ɔbaa yi. Ɔbaa yi so ka ne koma mu nsɛm nyinaa de kyerɛ bɛɛma yi. Na wohwɛ sɛnea ɔbaa yi hu bɛɛma yi a, Osu serɛserɛ ara ma n'afono mu bɔ ntokuru a ɛto sɛ, Ampa, ɔdɔ yɛ fɛ sɛ deɛ yɛbɛnante asɔ yɛn nsa de anante abɔnten a, ɛto sɛ, ɔdɔ yɛ fɛ. Ware aware foforɔ kɔgyina ɔɔta anim di nse ka ntam sɛ biribi ntumi ntete yɛn ntam a, infact, ɛyɛ fɛ. Mmarima no bi tumi yɛ ara koraa, ɛyɛ ara ma kyɛ sɛ, kyɛ sɛ. Ɛ, ɛ, ɛ, wogyina hɔ a, ɛ, ɛyɛ w'akɔnnɔ kwa kɛkɛ. Sɛnea obebue pono ama ne dɔfo atena mu na waka atom ansa na ɔno akɔ akobue de akɔtena mu. Wohwɛ saa wɔ adeɛ no a, yɛ na nka ɛretoa so saa nka ɛyɛ. Nanso wohwɛ, wobehu a wonka ebi hyɛ na biribi abɔ afa mu a, afei obi a ɔw, ɔwaleeɛ anaasɛ awadeɛ a ɛwalee sɛ adɔfoɔ no no, afei na ɛyɛ akɔyɛ sɛ atamfo. Ɛba saa a ɛyɛ kyerɛ sɛ awareɛ no ɛnni good condition. Ɛno na sɛ Nyame amma mu a ɛtumi sesa awareɛ no location. Yɛpɛ ɔbaa no a yɛnhu no awareɛ ase bio. Ne location asesa. Yɛpɛ bɛrima no a yɛnhu ne fie bio. Na anɔpa yi ɛnɛ kwasie yi a me ne wo ɛrekyɛ nyamesɛm yi, mebɔ Awurade mpaeɛ sɛ Every bad condition or any bad condition bi a a wohunu wo ho wɔ mu no no no, saa condition nhyia Yesu Kristo anɔpa yi, na ɛmmu ne mu ase ma Yesu Kristo din no no, na nsesaeɛ mmra. Sɛ wo location asesa, ɛde wo akɔwura esum mu, ɛde wo akɔwura ateeteeɛ mu, mpo ɛde wo akɔdu aban amanneɛ mu a, Yesu Kristo ɔsesa tebea no, wɔnsesa wo location, wɔnsesa wo location. Praise the Lord. Yɛnhwɛ yi, COVID-19 a bɛsensɛn wiase nyinaa kɔm yi, ɛn ama ewiase condition no ɛnyɛ papa. Yɛn financial condition ɛnyɛ papa. Ama yɛ health condition ɛnyɛ papa. Awerɛhosɛm a ɛwɔ saa yadeɛ yi ho koraa ne sɛ, sɛ ebi nya obi a anaasɛ ɔnya nyaeɛ koraa no a ɔyɛ suspect no, ɔno ara wɔ ne fie, ɔne ne yere ne ne mma, but yɛbɛyi no firi fie, yɛde no akɔ akɔhyɛ baabi sɛ yɛ quarantine no. Na baabi a yɛde wakɔhyɛ no no, abusua nni ho kwan sɛ ɛba hɔ, ɛna nso ɔntumi mpue, nko ara na ahyɛ hɔ, na kyerɛ sɛ akaw na ɔnya no. Suspect no a yɛde suspect wo sɛ ebia sɛnea wo nsu home, sɛnea wo temperature ɛkɔ soro nti no, ebia betumi anya bi no no, asesa wo location. Asesa location. Na yɛbɔ Yehowa Nyankopɔn mpaeɛ sɛ sɛ coronavirus sɛ watumi anya nan anante de aba wiase mu a, wɔnya aso na wɔnya ehu sɛ bɛrima Jesus bi so ɛreba. na ɔbɛbu ne ho ase ama Jesus Christ no, na faahodie bɛyɛ Nyame man ne wiase dea. Praise the Lord. Yɛnhwɛ nsɛm bi a ɛkɔɔ so wɔ Twerɛ Kronkron mu. Mark chapter 5 verse 1 to 4. Wobɛtumi atwerɛ ato hɔ no, mɛkenkan mu asɛm no. Na yɛbɛka, yɛbɛdi mu nkɔmaa. Mede mo kɔma kɔ akyiri. Asɛm a ɛwɔ Mark chapter 5 verse 1 to 4. Ebia mede mo kɔma akɔ akɔduru verse 19 no koraa mpo. Yesu Kristo a wɔnam na wɔreyɛ asɛmpa kyerɛ ho adwuma. Na Bible sɛ mmerɛ a wɔtwaa po kɔɔ po agya no no, ɔkɔduruu asase bi a ɛfrɛ hɔ sɛ Gadara, or Gadara. Na ɛberɛ a ɔkɔduu saa asaase no so no no, anaasɛ saa beaɔ no no, ɔkɔhu owura bi a yawo no na, anaasɛ yanyinsɛn sɛ bosome nko na yawo no sɛ nipa, watena fie, wanom no foɔ pɛn. Yahu deɛ yɛyɛ, yahu deɛ yɛyɛ, na aberanteɛ yi wabɔ dam. Kwan a ɔfaa so ɔbɔɔ dam deɛ, ɛntumi nkyerɛ. Enti yadeɛ no a aberanteɛ no awura mu no no, yadeɛ no sesaa aberanteɛ no ne location. Yɛrepɛ ne fie a yɛnhu no, yɛrepɛ no mantam hɔ a yɛnhu no, yɛmu baabi a yɛhu no no ne mmepɔ so anaasɛ abotan so, anaasɛ sɛnea version yi koraa kyerɛ sɛ yɛhu no asieeɛ a na ɔda. Nnipa ba atumi afiri fie ma ɔdeda asieeɛ deda abotan so. Na Twerɛ Kronkron no kyerɛ sɛ, ade no ba mu a, na honhom kanyan ne ho a, yɛtumi de kɔnsɔnkɔnsɔn gu no, yɛkyekyere no, na ne hoɔden ara ma ɔtumi tete kɔnsɔnkɔnsɔn no mu ɛbu ho mpokyerɛ no mu. Sɛ ade no keka ne ho wɔ ne mu a, ɔtumi de aboɔ twitwa ne honam ma mogya ba. So ɔretoa so kyerɛ sɛ ɔposɛse demons mmaako mmaako nson? Posɛse demons mmaako mmaako nson. Eti deɛ na ɛsan bɛfrɛ no biom ne ɔdodoɔ. Owura yi ana ne condition a wɔwura mu no no ɛde no akɔ akɔtena ɔbotan so. Na Bible sɛ Yesu Kristo a wɔtumi meet condition na wɔasesa location no no, wɔhyiaa Yesu Kristo. Na Bible sɛ wɔhyia ɔdi mmirika bɛgyina Yesu anim. Ɔsorosoro Nyankopɔn ba Ɛdeɛn na yɛne wo wɔ yɛ? Ɛdeɛn na yɛne wo wɔ yɛ kyerɛ sɛ ɛnyɛ ɔno nko, wɔyɛ dodoɔ. Wobaa ha sɛ woreba abɛsɛe yɛn anaa? Na Bible se Yesu Kristo de ne nsa teaa no, na honhom a ɛwɔ ne mu no kɔguu mprako mu maa wɔn nyinaa no yii twi kɔguu ɛpo mu. Baabi a ehia me nie. Owura no a yɛawo no sɛ bosome nkron ba na tebea bi a ɔrekɔ akɔwura mu nti asesa ne tenabea no, ohyiaa Yesu. Na ohyiaa Yesu no no, honhom a na edi no so a na ɛma wadu saa tebea no no no, saa honhom no nyinaa tu kɔe, na onyaa ne fahodie. Praise the Lord.

woo ne ba Bartimeo sɛ ne dɔba. Wɔwo abɔfra yi, abɔfra yi abɛnya aniyadeɛ. Aniyadeɛ a ɔnya ayɛ nti no no no, afei deɛ ɛfie abɔfra ti no no no, ne, ne, ne tenabea, ne location asesa. Fɛ baabi a yɛhu Bartimeo ne abɔnten kwan kyɛn a wɔresrɛsrɛ adeɛ. Na Bible se daa wɔkɔtena hɔ srɛsrɛ adeɛ. Na dako, mese dako, me nua, ɛda bi ɛbɛyɛ dako de ama wo. Ɛmfa wo ne tebea bi a wɔkɔ akɔ wuram. Ɛmfa wo ne location bi a asesa. Meka asɛm yi wakae, wakae, wakae tebea bi a wɔkɔ akɔduru mu. Wonkaa bi nhyɛɛ mu o, woansusu saa but wakɔ akɔ wura mu na dako bi ɛbɛyɛ wo dako wobɛhyia bɛɛma Jesus. Bartimeo ahyia Yesu. Ɛnyɛ Bartimeo koraa nti na na Yesu wɔ nam hɔ no. Yesu ɛretwam akɔ Jericho. Na Bible se mmerɛ a wɔretwam no no no, Bartimeo ɛhuu Yesu sɛ Yesu yi deɛ ɔyɛ nsɛnkyerɛnne wɔ saa yadeɛ no no ɔde nteamu a ɔde team sɛ Yesu, David ba, hu me mmɔbɔ. Na Bible sɛ Yesu Kristo twa n'ani, na ɔsomaa sɛ yɛmfrɛ no mmra. Suani a ɔkɔ yɛ a wɔfrɛ Bartimeo no, asɛm a ɔka kyerɛ Bartimeo no sɛ, Owura, ma wo bo ntɔ yam, na ɔrefrɛ wo. Set your heart at peace. Ma ɔbo ntɔ yam. Master Jesus no ɔfrɛ wo. Ma ɔbo ntɔ yam. Healer no ɔfrɛ wo. Ma ɔbo ntɔ yam. Creator no ɔfrɛ wo. Ma ɔbo ntɔ yam. Ahemmu Ahen no ɔfrɛ wo. Me nua ma ɔbo ntɔ yam. Your mighty healer no ɔfrɛ wo. M'abotɔ yam. Your great provider no ɔfrɛ wo. Anɔpɛ Yesu ɔfrɛ wo. Ɔfrɛ wo. Tebea bi a ɔkɔ akɔdo mu biara no no wɔtwam wɔ hɔnom. Na sɛnea ɛnyɛ Bartimeo nti na na wɔnam hɔ, nanso Bartimeo tebea no wɔwɔ mu a na ne location asan no no no, Bartimeo nteaa mu no no ɛma Yesu gyinae. Jesus stopped for Bartimeo. My dear, Jesus will stop for you. Ɛmfa no baabi a woda, ɛmfa no tebea bi a ɔkɔ akɔdu mu, anɔpa yi, he will stop for you. Ebia ɛnyɛ wo ti na wɔnam hɔ no, nanso so no no wo nteɛ mu no nti, he will stop for you, ɔbɛgyina de ama wo. Na n'asɛm nyinaa ne sɛ, Fa w'akoma to wo yam, na meme Jesus, ɔyaresafoɔ no, meme Jesus, ɔgyefoɔ no no, merefrɛ wo. Yesu a wɔhyia tebea. ma tebea no sesa. Anɔpa yi me mpaebɔ ne sɛ Jesus Christ Nyame Ba no wɔfɔ ne asase yɛfɔ no no, deɛ ɔkasa kyerɛ po ma ɛpo tie ne nne na ahum brɛ n'ase no no, saa Yesu Kristo wɔnkasa, wɔnhyia covid 19, wɔnhyia coronavirus ɛfiri Europe ɛkɔ America, Asia, Africa, Dɛn na wonhyia Yesu Kristo? Ná Yesu a Bible se ɛbɔ ne din Jesus no a ɔsorofoɔ, asase asefoɔ nkotodwe nyinaa koto na tɛkrɛma nyinaa pae mu ka sɛ ɛno Awurade no. Covid 19 Wɔmmɔ ne mu ase mma Jesus Christ, Ahemuhene no. One day covid 19 obehyia Jesus Christ. Me nua fa kwan to yam. Aman panifoɔ fa kwan to yam. Yɛ man panyini His Excellency Nanado fa kwan to yam. One day covid 19 will meet Jesus Christ the Son of God. Na obebu ne mu asɛm asɛe Jesus Christ. Dodoɔ a ɛnya saa yare no bi wɔ wiase afanan nyinaa da hospitals hɔ a yɛ quarantine no faako a too yam. Ɛnnɛ wo location asesa na Yesu Kristo bɛhyia wo baabi biara a wo find yourself na ɔbɛsan relocate wo. Ɔbɛsan relocate wo na ɔbɛba baabi a na wo wɔ. Hallelujah! Te sɛ Yesu nhyiaa obi bi, onhyiaa tebea bi ma tebea no nni ne so da. Nea ɔyɛ adeɛ yie no ho no, wɔfrɛ wo. Deɛ ɔyɛ resafoɔ no, wɔfrɛ wo. Nkurɔfo, ɛ, akoa bi a ɔyare, Bible se wayare bɛyɛ sɛ mfinhyia aduasa nwɔtwe. Yɛde no kɔto nsubura bi a yɛfrɛ no sɛ Betsada. Wada nsubura no ho ara for mfinhyia aduasa nwɔtwe. Bible se wɔne obi a ɛbere biara no a ɔbɔfoɔ ba bɛhono nsuo no no, wɔde no kɔ akɔto mu. Saa owura yi na Yesu Kristo hyiaa no wɔ po no ho, the pool of Betsada. Wohwɛ aberanteɛ no a, yɛ a na n'asɛm no yɛ ne serekatra. Watena hɔ for 38 years. Ɔnu obi a, bɔfoɔ no bɛhunu so a ɔde no kɔ akɔto mu. Mpo koraa sɛ ɔka sɛ ɔremunumunu kakrakra a, na obi a ne hoɔden kyɛn no na ɔgyina anim kan na wakɔ akɔto mu. N'asɛm no ayɛ awerɛhɔ, na n'asɛm no nso so no, ɛkwan bi so no, ɛyɛ sere. Mennim sɛnea yɛ a na ɔse Meyɛ sɛ mekɔ a, me kwan a ɛyɛ a ɔfa so yɛ, nanso na obi adi n'anim kan. Nnwuma bi a ɔrepɛ wobɛhwɛ ne obi adi ɔnim kan. Nnepa biara ɛreba a wobɛhwɛ ne obi adi ɔnim kan. Yesu bɛhyia wo da koro. Ɔbɛhyia wo nsuo no ho. Na ada a Yesu hyia hɔ no no, Yesu bisaa sɛ, Owura, wopɛ sɛ wo ho yɛ ɔde anaa? Ɔse me wura yɛnni obi a nsuo no bɔfoɔ bɛhunu nsuo a ɔde me kɔ akɔto mu. Yesu se owura anɔpa yi mese wo sɛ sɔre, yi wo kɛtɛ ne nante. Na bible se amonom hɔ ara no ɔsɔree, ɔyii ne kɛtɛ na ɔnantee. Wonim? Ná yareni yi wada hɔ for thirty eight years. Bere a Yesu hyiae no, na Yesu Kristo na wadi mfinhyia thirty, thirty three years. Wohwɛ koraa no a, ne yare no anyini kyɛn Yesu. Nanso no, yadeɛ no na anyini kyɛn Yesu no no, Yesu hyiaeɛ no no, yare no bɔɔ ne mu ase ma no. Wɔ tebea no, menim mfinhyia dodoɔ a adi. Minnim sɛnea ne tenten ne ne kɛseɛ si teɛ. Na Yesu a biribi nso nkyɛ no na ɛmmoro no so no no, ɔhyia na ɔbɛbu ne ho ase ama no. Na yɛnka, Amen. Yoo, yɛnsan kɔ ɛyɛ owura yi a yɛreka n'asɛm yi ho bio. Sɛ wohwɛ ne nsɛm a yɛkenkan yi a, mekaeɛ ɛfiri Mark chapter five verse one to four, na wohwɛ from fifteen no to twenty no a, nsɛm bi wɔ hɔnom a mepɛ sɛ me ne wo mebobɔ so de kyerɛ wo na mede me nsɛm ba n'awieɛ. Nsɛmfua ahodoɔ nom bi wɔ hɔnom pɛ sɛ mebobɔ so kyerɛ wo na. Owura no ahyia Yesu Yesu ateatea yadeɛ no, ne ho atɔ no. Yɛnhwɛ verse 15 no, verse 15 no, Mark chapter 5 verse 15 no, yɛnhwɛ nsɛm bi wɔ hɔ no. Owura no a na ɔposase demons no, wɔhyia Yesu, Yesu tea yadewa no, na state a na ɔwɔ mu no a na ɛyɛ ɛnyɛ papa no, condition a na ɛnyɛ papa no no, ɛsesae. Kyerɛ sɛ Yesu hyia wo condition no a sɛnea ɛte biara no no change take place. Mebɔ mpaeɛ sɛ Yesu Kristo nhyia wo. Sɛ woda fie Yesu ɔnhyia wo. Baabi biara wɔ sɛ hospital Yesu ɔnhyia wo na wo condition no ɛbɛsesa. Ɛbɛsesa. Deɛ ɛtɔ so mmienu verse 15 hɔ ara no no Bere a ohyiaa Yesu no, Bible se, Yesu sianee n'akyi no no, afei obi a na ɔte mmotan so no no ne abodan mu no no. Asuafo no ne Yesu te hɔ no no, na owura no nso so ɔte Yesu nkyɛn bi. Kane no, na ɔte ɔtete ɔtete ogyina hɔ. Bere a Yesu ba no, obegyinaa n'anim. Deɛ na ogyina hɔ. a ahom akekã ho wɔ no mu no no no, afei deɛ, Yesu de ne nsa kaa no no no, afei deɛ, watumi atena ase. Tebea bi a ama ne mu so agyina wo so, tumi bi a ama ne mu so gyina wo so no no no no, Yesu bɛtee ano, na afei no no, wo anka wontumi ntena ase, na afei wobɛtena ase. Hallelujah. Hallelujah. Wobɛtena ase. Ɔba no a wagye nsɛm no, Cocaine, Trammol, asɛe no no, wantumi ntena ase no no. Anɔpa yi, baabi a ɔne nam, wayɛ donkey. Yesu Kristo ntea no. Na afei, ɔbɛtena ase. Ɔba na ɔbɛtena ase, na ɔbɛtena ase. Ɔbɛtena ase, ɔbɛhyia Yesu Kristo. Mfikyerɛ hɔ, ɔbɛhyia Yesu Kristo. Nwura mu hɔ, ɔbɛhyia Yesu Kristo. Ɔbɛtena ase. Ɔbɛtena ase. Owura no kan na ɔbɛgyina hɔ, anaasɛ na ɔgyina hɔ. Ba nsesaeɛ no baeɛ no no, afei deɛ, watumi atena ase. Peter nie, Mike nie, Matthew nie, na Gadara aberanteɛ no wɔn nso so te mu bi. Praise the Lord. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa, verse 15 hɔ no ara no no. Aberanteɛ no, Yesu se, afei monhyɛ no atare. Sɛ woyɛ cross examination a, ɛberɛ a ɔhyiaa Yesu na ɔnhyɛ atare, na ɔyɛ naked, wɔde boɔ atwitwa ne honam na mogya pii firi mu ba. Nanso no, ɔne Yesu di ahyia no no, afei de watumi ahyɛ atare ama no ayɛ yie. Watumi ahyɛ atare ama no ayɛ yie. Yesu nko ara ne nea anaasɛ owura bi a wohyia no a woda adagya sɛdeɛ ano a ɔhyɛ w'atare. wɔhyɛ w'atade. Yesu a ɔkata yɛn adagya so. Anɔpa yi, ɔnkata w'adagya so. Ɔnkata w'adagya so. Deɛ ɛtɔ so ɛnan, verse 15 hɔ ara no, Bible so na owura no na ɔyɛ ɔbɔdamfoɔ a ahonhom ana ahyɛ ne ma. Ɛnyɛ sɛ ahyɛ ne ma nko, na mmom wɔn na ɛsɛ egyina n'abrabɔ so. Wɔn a wɔyɛ bɔdamfoɔ na honhom nso ahyɛ ne ma na wɔn ɛsɛ edi n'abrabɔ so. Afei tie. Nanso so na wɔhyiaa Yesu Kristo no no no? Onyaa adwenemuteɛ, sound mind. Onyaa adwenemuteɛ. Aha. Mekasa kyerɛ obi a wanya depression, abrabɔ wanya depression. Awade bɛ mogya depression condition bi ɛle due to depression yɛbɔ awurade mpaeɛ sɛ n'asɛm yi ɛmu nwura ɔkra no huhu mu na ɔmfa sound mind ɛnwura wadwene na ɛkura nwura ɔkra mu nya sound mind ɛnyɛ sound mind nkoro nyaeɛ owura no no no no afei deɛ nea na ahohom mɔne ne control no no afei na Wahyɛ aseɛ sɛ Nyame Yesu Kristo Honhom firi aseɛ sɛ ɛna ɛrekontro no. Kristo aba bɛtena ne mu. Enti sɛ Honhom bi ɛna ɛrekontro no a, afei deɛ ɛyɛ Yesu Kristo, the Spirit of Jesus Christ, ɛna afei ahyɛ no ma na ɛna ɛrekontro no. The name that brings change. Hmm. Yɛnhwɛ deɛ ɛtɔ so nom ɛne deɛ ɛtwa toɔ koraa no. Verse 18 and 19. Owura no, yɛworo too fie o, nanso yadeɛ no nti, ne location sesae na wɔde dasieyɛ ne abotan so. Nanso so no no no, mmerɛ a ɔbaa Yesu Kristo nkyɛn no no, Bible se, Nsesaeɛ baeɛ. Afei wanna abotan mu bio, na mmom ɔbaa fie. Wobɛba fie. W'adwene afiri fie, wohaahae anɔpa yi, wobɛba fie. Woteetee dodo anɔpa yi, wobɛba fie. Amanneɛ bi ama woagyigya, wobɛba fie. Adwene no ankasa ɛnna baabi ɛsɛ sɛ da, ɛbɛba fie. Sɛ anɔpa yi bɛhyia Yesu Kristo. na ɔbɛba fi mu. Efisɛ ɔyɛ owura bi a sɛ wuhyia no o, sɛ ɔno na ohyia wo o, nsakyerae bi ba tebea no mu. Ɔmmra tebea no mu. Anɔpa yi mekasa kyerɛ obi. Nea wawura tebea bɔne bi mu. bad condition bi mu, negative condition bi mu a asesa ne location. Wɔnhu ɛnyɛ wo ɛmfiri wo ho yɛ asɛ asɛm bi a wɔn kɛmɛkyɛm aba bɛbale wɔ w'ani baa wɔn ho so na wode afi ase. Wo location bɛsesa sɛ Yesu Kristo bɛhyia wo na yɛnka hallelujah. location ɛbɛsesa tebea no ɛbɛsesa afei wobɛkɔ fie na anigye sɛm a wɔwɔ mu no sɛ afei yesu kristo wɔsa ɛretwa po akɔka nyamesɛm a ɔpo n'agya ɔnto n'ani a aberante a na anka ɔyɛ bɔdam ne no no wɔdi n'akyi sɛ owura m na ɔbɛkɔ mm owura m na ɔbɛkɔ afei deɛ wɔada no asɛmpakani yesu sɛ o oh, ɛnka m na ɔbɛkɔ dodo na deɛ mpɛ sɛ ɔyɛ no sɛ Kɔ fie, fa ahokɔ kyerɛ w'abusua, ne ka deɛ Awurade ayɛ wɔ w'abrabɔ mu fa kyerɛ no. Yesu ma no adansedie a ɔde kɔ fie. 2020 condition mi, crisis mi, wobɛnya adansedie. Mese wobɛnya adansedie. Wobɛka ne Yehowa ayɛ wɔ abrabɔ mu. Ɔman bɛdi adanseɛ, ewiase bɛdi adanseɛ, na yɛbɛka deɛ Yehowa Nyankopɔn ayɛ wɔ ne man na wɔ ne mma abrabɔ mu. Yɛbɛdi adanseɛ. Awurade bɛmo adanseɛ. Hallelujah. Asɛm wɔ Nyame de atom akoma so a ɛnɛ kwasie yi anɔpa yi, me ne ɔɛkyɛni. Nyame a ɔbɔ wura tebea mu na baabi a tebea no de wo akɔ akɔdu biara no ɔsesa wo firi hɔ na ɔsan ɔde wo ba back to your normal state. Ɔno na ɔbɔ wura Job tebea mu na ɔsan de ba back mpo koraa no no no no ɔsan hyɛ no animuonyam kyɛn kane no. Awurade bɛyɛ wo saa. Mɛnhwɛ tebea no a wowɔ mu no. Ae, enti me paa me nie. Ɛyɛ nokorɛ, ɛyɛ wo paa nie. Ampa fa gyei kora kan, ɔse me ampa, me ampa na mene yɛ mmerɛ dame Nanso so meyɛ owura bi a ne din ne Jesus Christ Ɔba saa tebea no mu a, ɔtumi sesa nneɛma Na wobɛba ba bɛdi owura bi ho adanseɛ nkyerɛ wo Na berɛ a mede m'asɛm reba n'awieɛ, owura bi wɔ Amerika man mu ne York City, Ne din de Ken Pick. Ken Pick. Owura no ne ma n'awofoɔ ɛwoɔ no anigyeɛ kwan so fi sɛ yɛ wɔn anya ba. Na wohwɛ tebea bi a atam bi a ne nipa kɔ mu a ɛnyɛ wɔn a na wotiri so ma ho w'ani bɛba ho so no no na yɛawo ato. Ɛtɔ de bɛ efie kura bi a wobɛfiri mu no no Ɛnyɛ wo nyɛ wo a na wosusu fie a yɛnwo ntom w'ani bɛba ho so no na yɛawo ato saa fie no mu? Haa. Obi koraa asɛm bi a ɔtaa ka ne sɛ, ɛfa sɛ yɛwo to sie so a wonkyɛ tentene ɛ. Na sɛ Yesu Kristo wɔ mu a, ɔde ɛmɛ yɛnwo nto amena mu, ɔbɛyɛ tenten. Nti saa na Kempeke yɛwoo no no no no, ɛnyɛ ne tiri so ne tɛ bi ɔkɔm ɛma no. Ɛberɛ a awofo hwɛ sɛ abɔfra no bɛnyini no, saa na abɔfra yi Sɛbe ɔyɛ yarefoɔ, deɛ yɛtaa ka no sɛ autism no, sɛbe n'ani mmienu wia kyima hwɛ ha, wia kyima hwɛ ha, n'ano te sɛ deɛ asɛ dɛ ɛreba nsuo kakra no. Anigyeɛ a ka awofo de hwɛ wɔn ba anim kwan no, anigyeɛ no sesae. Ɛba bɛ nea awo no yi, anigyeɛ a ɛwɔ abɔfra mu firi agya mu, firi ɛna mu. Afei no abɔfra yi asɛ bia yɛ na gyegye mu. Na owura bi a ohun abɔfra yi ɛtwe abɔfra yi bata no wofrasɛ sɛ wɔɔkyekye abɔfra yi na ɔdena yɛ ne dea. Wɔtete abɔfra yi wɔ nwoma kwan so, na Asdan ka Nyame sɛ abɔfra no nyini na ɔde akyɛdeɛ sononko a ɛyɛ nwanwa na ɛde anyini. Book ana ɔbɛfa ɔbɛkan a within a minute na wakenkan book no awie. Na ɛne na wei akyea hwɛ ha, wei akyea hwɛ ha no, onya bie book na page no a left no ka left na right no ka right. Within a second na waka awie na wato mu. Second. Na wɔka awie nso a, asɛm bi a wɔkae from beginning to end no, na ɛka n'adwene mu. Wopa hundred years after ha bisa no, ɔbɛka nsɛm no nyinaa akyerɛ wo a ɔnsɛ mmea book no mu. Bible, obue Bible mu a, within less than one hour, ɔtumi kenkan a whole Bible from Genesis to Revelation. Obi a left ɛrekan left page no, na right ɛrekan right page no. Na ɔnya kan wie no ɔto mu a busa no question biara a wopɛ every book every chapter every verse ɔbɛka akyerɛ wo pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ America history egu ne tirim te sɛ president bɛn ɔbɛka akyerɛ wo ɛtɔ da a nkurɔfoɔ tumi organize ne show na yɛakɔ han auditorium Ná kɔ atwa tape rekɔ akɔhwɛ King Pick show. King Pick show. Nkurɔfoɔ busa questions upon questions. Wɔnhwɛ book mu na wɔ answer questions no. Ɛno gye sɛ wɔhu sɛ Akyɛde a na ɛwɔ ne mu yi, akyɛde no bɛyɛɛ adwuma kɛseɛ ɛmaa mmɔfra mfiase suaa biribi fii ne hɔ nom. Library kɛseɛ a ɛwɔ Amerika New York, ɔno na ɔmanegye saa library no seesei. Na anka ɛmfa no nyɛ hwee, condition a na ɔwɔ mu nti no, ɛsesaa ne location. By Nyame a ɛwiom nyɛ ne nsakyeraeɛ no no, wɔasesa owura no hyɛberɛ. Ɛnnɛ, whole New York yɛpɛ historian a kempe ɛka anɔpa yi mekamfo owura bi de ama wo ɛnyɛ papa na ɔfa kempe ka na ɔtete kempe na mu yesu kristo kempe ahyia owura bi ɛnam so ɛma akyɛde a ne wɔ no mu ɛbɛn mu nɛnɛ pɛ sɛ wohyia yesu kristo yesu a ɔhyia batimio yesu ɔhyia

Nanso so no no, Nyame a ɔba tebea mu ɔsesa no bɛsesa? Mɛnhwɛ tebea ho, mɛnhwɛ location ɛde wakɔtu no, na mmom hwɛ Nyame a ɔtumi ɛsa relocate. Meka sɛ wɔfiri ase ɛyɛ relocate nkurɔfoɔ, na baabi wɔ biara no no, n'ani a ɛhunu mma nyina no wɔhu, na wɔhu, wɔhu, wɔhu, na ɔbɛsa relocate, ɔbɛba bia na na wabrabɔ adi adanseɛ ahyina ɛdɛm. Anɔpa Awurade nhyira no nka wo ho. Asɛm yi atenaeɛ wɔ kra no nipadua mu na ɔma ɛnsi wo yie. Ebi a woretie me, wonim Yesu Kristo. Wofa no sɛ ɔkra Agyenkwa. Saa probations yi a yɛreka ho asɛm yi, ɛyɛ w'aprobade de ama ne ma obi biara no a wafa no sɛ ne kra Agyenkwa. Saafo no na saa probations yi wɔ hɔ ma. Nanso so koraa no, wo a wonnim no no, wo nso so no, ɔwɔ probations de ma wo. Ɔse na wo a woba me nkyɛn no no mento wo ntwene, wo de bra, monto wo ntwene, na wo nso so no ɔbɛgye wo, na wo bɛ ka agyidifoɔ ho, na saa provisions yi wo ne wɔn nyinaa bɔ mu enjoy. Wo pɛ sɛ ɔfa Kristo sɛ ɔkra no a, ɔkra ne wagye nkwa a, anaasɛ ɔkra agye nkwa a, ka deɛ meka yi di m'akyi. ahobrɛaseɛ kwan so. Ɛnnɛ da yi, Awurade Yesu, meda wo ase. Woamma manwuo me bɔne mu. Na me bɔne nti na abɛwuiɛ. Me bembuo nti na wosɔreeɛ. Enti anɔpa yi, mede me ho mema wo. Fa me bɔne nyinaa kyɛ me. Fa mogya pepa ne nyinaa. Suro me ne wɔn nkwa nwoma no mu. Efi ɛnnɛ rekɔ yi, me nkwa nna aka nyinaa no, mɛsom wo. Awurade boa me. Onyame Sunsum Kronkron meda wo ase. Mebɔ mpaeɛ de mma yi rehyɛ wo nsa. Dodoɔ a woapae mu aka no afa wo Yesu din mu. Onyame Sunsum butu no so. Ma no abayɛ Honhom na wɔtumi ntena n'ase sɛ ba na wɔnsom no ne nkwa nna aka nyinaa. Ɔdom ne ahoɔden bi ohia biara no, Yesu Kristo adom na n'ase nti. Atiefoɔ nyinaa hyɛ wo nsa. Baabi biaa obiaa hu no ho a ɛnyɛ good condition ɛnyɛ good location awurade wo hyia Timmy o Baba Timmy wo hyia Gaddafi abranteɛ no na wo saa relocate no wo sesaa ne location no location no ɛyɛ bad ne condition no ɛyɛ bad awurade ɔma no yɛ positive awurade me bɔ mpaeɛ baabi biaa obiaa wo a wo ti a wo hu no ho wɔ mu no wɔ Yesu dimu hyia no Jesus Christ dimu yɛ srɛ wo sɛ awurade hyia no. na nneɛma nsesa. Ɔman Ghana hyɛ wo nsa. Wiase nyinaa hyɛ wo nsa. Nyame sunsum butu Ghana so. Butu ɔman yi so. Butu wiase afana nyinaa. Ɛne Covid 19 ɛnni ahyia. Na ɛkyerɛ sɛ wo tumi so na ɛboro so. Na tumi deɛ ɔgyeɛ ne fakodeɛ mu. Yɛgye wo di. Anuonyam nka wo din. sɛ watie anɔpa yi, wɔ Yesu Kristo din mu, amen. Ɔdɔfo, Awurade nhyira wo na wɔnka wo. Ɛyɛ wo ara wo nua Kwasi Atakora, Elder. Mɛsom wɔ Mampɔnten Pentecost Central Assembly. Wowɔ ɔni asɔre biara kɔ a, mɛkamfo saa Pentecost dɛm a wo. Wobɛtumi de yɛn abɔ mo aso sɛ nkoasoɔ bi a ɛbɛn woɔ wobɛtumi akɔ ma wonkɔkyerɛ sɔfo wɔ hɔ anaasɛ the Southern Elder ma ɔde kyerɛ no sɛ woaba ɔbɛboa wo ama woatumi ama moaso. Ebi mmɛn wo a, bɔ mmɔden ara sɛ asɔre bi a ɛbɛn wo a ɛgye Bible di. Ɛnyɛ asɔre a ɛbɛn wo kɛkɛ na mmom no deɛ ɛbɛn Bible.